Egbe nyui medi be míakpɔ le mɔ dzi eyae nye be míabe police service, míaƒe police service, míaƒe army we, míaƒe security service eya medi be míakpɔ. Èlé gɔme se nam ɖe. Nu yi medi be míakpɔ le wo ŋu nye be Organization Police Service, Army Service, tamedodo ka ya wokɔ na wɔe? Tamedodo ka ta wodo Police Service? Tamedodoɔ ɖe ele dzi yi hã alo leke wòle yi? ele gɔme se nam ɖe wo kple eh, civilian wɔ kple forces wɔ ƒe kadodo ɖe leke wole enu ta mele nya gblɔ nye be gbã meva kpɔe do dzesi yi be ame akpa gãtɔ la Womenya nu yi ta woge ɖe service me o. Evelia, service aɖe nye mekpɔe be yevowoe e institute police service, security service. Ta nu yi meva do dzesi enye be susu yi na be yevowo wo institute police service alo kpovitɔwo ƒe habɔbɔ ɖe. Gɔmedokpui aɖe ega le eteƒe ga le edzi va se ɖe egbe. Ale yevu zã mía tɔgbewoe le ɣemaɣi. Ya wònye be wo tɔ koe nye be nu zia ame dzi ɖe. Mentality ma ga le eteƒe va se ɖe egbe. Ele me be le tɔtrɔ. Ele me be kpovitɔ le suku de le lɔ lɔ wowɔ. Vɔ susu ma ga le teƒe eya nye gɔme do kpeɛ. Me le ya gblɔ haɖe be nuka ne politician wɔe le yi le gbɔgbɔ ɖe. Mía ŋutɔ ŋutɔ tɔ mía ƒe ame nyanya woe nye police service wɔe woawoe protect na wɔe. Enyo be wole wo protect. Enyo be wole doɔ me ebe le na doɔ. Edua ƒe dedienɔnɔ enye be wole ewɔ. Vɔ gɔmedɔ kpui aɖee ya nye ka? Ele gɔmese ɖe. Nade le edzi yi ne wòmenya o ɖee, a-affect police service-a ŋutɔ, a-affect mía ŋutɔ tsɛ. Hade gɔmedokpɔe Yevowo kɔ do gɔme na nuɔ ta be enye police service fifila. Enu yi wokɔ le aʋa wɔ kpli woe, eya nye wò nuɖuɖu yi wòa ɖu, wò yi nye police service, ewò yi nye police officer. Nuɖuɖu yi wòa ɖu, ega yi nàkpɔ akɔ ƒle aƒe woe, ega yi nàkpɔ akɔ nɔ agbe, akɔ ƒle tsi, akɔ ƒle light be nàte ŋu anɔ agbe ɖe. Eya nye aʋawɔnu yi wokɔ le wɔwɔ kpli woe. Ta. Ne wònye be wova hiãwɔe be yi ne nàva wu ame kura tsɛ yi, wa, hade vevesese be ŋutete manɔ asiwò nàte ŋu aƒle tsi o, aƒle light o, your basic life, màte ŋu asurvive o taɖe wòayi ava wɔ dɔ ma. Ele egɔme se ɖe? Eya nye nu ɖeka medi be magblɔ. Makɔ video ɖe kɔ tsa ɖe videoa nu. Wòakpɔ be ŋutsuvia di be yeakpe ɖe nɔvia ŋu. Vɔ haɖe vevesese wòava fe wòava fe ta. Ele vɔvɔ̃ na nɔ kpekpeɖeŋu na na nɔvia. Sigbe nye institution of police, sigbe nye institution of media fifi la, mía fo ɖe le Amerika. Wolé wo biae se be ɖe ewɔ ŋutsu sesẽ abe wò ene. Tsia ta wòme te ŋu wɔa ŋu he ame ɖewo le le didi be yeadɔ kpli wòe hã abe gay hã. Egblɔ na ŋutsua be ɖe lɔya be ɖe ne mewɔe ɖe woava gblẽ dɔ nam. Ame kawoe agblẽ dɔ nɛ? Ame yiwo te wòle dɔ wɔ ɖe woawoe ava gblẽ dɔ nɛ. Sigbe ke nye míaƒe police service kple míaƒe army service woe. Ele gɔme si nam ɖe. A time is coming, game le gbɔna ɖe. Police service wa tsi na be va yi lé srɔ̃wɔe kura kɔ va wa yi. Vɔ game ma me. Could never forget you. Help Kun to be free. Kpɔdo, demegbɔgblɔ kple susu be míanɔ míaƒe susuwo trɔ vivivivivi. Míaƒe police service ɖe, gɔme do kpui aɖe. Ne yi va yi kpɔ history na police service ɖe, wa nya nu yi ta wo wo wo institute alo wo do police service. Na kɔ egbe ƒe ŋkeke a kɔ kpɔ be ele edzi yia alo mele edzi yio. Ele gɔme si nam ɖe. Amewo le eme yi wo di be yi woa wɔ nyuie hafi. Vɔ haɖe be vevesese woa va se ta ɖe. wole vɔvɔ̃ na nyui wɔwɔ. Mía tɔwoe. Agbeɛ ɖekae mele menɔ gblɔ yovo mena mí nyuie ŋdie me o. Nyemele woƒe vɔe dii o. Ne mekpɔ yovo nyɔnu madee. Nyemagblɔ be nyemadee o ao. Menyo ƒete gblɔe o. Vɔ tatɔwoe ɖe. Yovo tatɔwoe ɖe woawɔe gblɔe. Ele gɔme se nam ɖe. Yovo hɔ̃ ɖe. Medo yovo hɔ̃wo, menye ɖeka, menye eve o. Mekpɔ vɔ̃etɔwo le wo me, mekpɔ nyuietɔwo tsɛ le wo me. Vɔ Ghana as a nation, Togo as a nation ɖe, Frenctɔwo ɖe alo Français-awo ɖe, womena mí nyuiɔ le Togo alo Benin o. Magagblɔe ke. English ya wɔe ɖe wome na mi nyuie le Ghana o. Ya ta me be ʋea wɔe. Mía ŋutɔ adzra mía ƒe aƒe ɖo. Mía ŋutɔ ɖe mía wɔ adzra mía ƒe aƒe ɖo. Ne me wɔ egbe o ɖe, ade fu na mi tsɔ. Ne me wɔ egbe o ɖe, ade fu na mi tsɔ. Míaƒe police service. Nye me va afima va da aƒa o ao. Ne police officer aɖe se ɖe, dze agbana nane wa nya be ɖe, biae se be enya police ƒe gɔme do kpe hã. Alo tsɛ ta ya wo do police gɔme. Atsi na wo be haɖe protection ta, haɖe eseléle ta, woakpɔ be ese wa enforce law. Woŋlɔ wo nyɔɔ vɔ ŋaŋla ƒea li nɛ. Eya medi be nànae fowɛnenya. Ne wòanɔ back up, ne game ɖe va do ɖe, ne wòanya lé wòada afɔ. Mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyuie na wòe. Megaŋlɔ be dze agba ne na subscribe. Nye kple wò míanɔ ka me? Ne nya ɖe le asiwò ɖe, ŋlɔe ɖe te. Ne nya ɖe le asiwò ɖe, ŋlɔe ɖe.